Mir si jo och nach pünktlech. Merci fir Är Präsenz. Mir si ganz frou, dass Der komm sidd op eis Pressekonferenz haut de Moien. A mir sinn och frou, dass Der hei an de Casino komm sidd. Et ass e bëssen en aneren Sall, wéi mer normalerweis sinn. Mir hunn hei aus Zäitgrënn, eis Pressekonferenz wollt mer an der Stad maachen, also well mer och Reunioun hei ronderëm d'Stad nach haut hunn. Ech hoffen, dat ass arrangéiert, Iech alleguerten an dass gaang fir heihin ze kommen. An duerfir sëtze mer och elo hei esou e bësse gequëtscht openeen, missten am Fong et ëmgedréint maachen, mee Dir hutt d'ganz Geschäftsféierung, bal d'ganz Geschäftsféierung plus d'Vizepresidente vum OGBL hei op eiser Pressekonferenz, well et eis wierklech e wichtegt Thema ass. Dir wësst dat, dass ee vun, eng vun eise politesche Prioritéiten am Moment geet nach ëmmer ëm den Index an d'Indexmanipulatioun an alles wat hannendru stécht. An dann hu mer och eng kleng Presentatioun, also dat ass jo och net esou eise Stil, mir maachen elo keng laang Powerpoint Presentatioun, mee et ass just well mer e puer Rechebeispiller hunn a fir dass dat méi einfach ass hu mer do e puer Sliden preparéiert. Mee fir de Rescht d'Inhalter hu mer elo leider net an der Moyenne an der Op um Pabeier, mee wéi soe mer Iech? Mee wéinst de Rechebeispiller wollte mer et awer e Pabeier hunn. Dir hutt se och do leie fir déi, déi elo keng hunn. Hei sinn nach Pabeierversiounen do. Voilà, an da géif ech proposéieren, dass mer lassleeë. Wéi gesot, e grousse Merci, e wichtegt Thema fir eis. A mir hu schonn esou vill mat Iech dodriwwer geschwat, mir hu schonn esou vill gesot dozou. Mee mir waren awer der Meenung, elo ass et noutwendeg eng Kéier e klenge Bilan ze zéien zënter deem, wat ass passéiert zënter den OGBL deen Accord tripartite net matgedroen huet, aus wéi enge Grënn och nach eng Kéier drun z'erënneren awer, datt et net de Grond deen ass, datt de Steierkredit net héich genuch ass, mee Dir wësst dat, mee datt ganz vill aner Grënn hannendru stiechen a virun allem dee vun där wäitgräifender Indexmanipulatioun, an deen, dass déi Indexmanipulatioun sech iwwert déi nächst Joren nach wäert Repercussiounen hunn op d'Kafkraaft vun de Leit, an dorun an enker erënneren a virun allem awer de Bilan zéien zwëschent deem, wat ass passéiert zënter deem Moment an haut. An et ass immens vill passéiert, well am Ufank si mer jo vill geschleeft ginn doduerjer, dass mer also GBL net matënnerschriwwen hunn. an do eis gewot hunn Nee ze soen zu där Indexmanipulatioun an Nee ze soen zu der Attacken vun de Kafkraaft an de Léin vun de Leit an an zënter an haut wou dotëschent awer eigentlech Dag fir Dag nei Momenter komm sinn déi eis confirméiert hunn an déi am Fong dat bestätegt hunn wat mir zënter der éischter Stonn an der Tripartite gesot hunn, et ass ganz am Ufank lass gaangen, e puer Deeg no der Signature vun deenen, déi ënnerschriwwen hunn, mat der Fro vum Kannergeld. Ech ginn elo net méi dorop an, mee och dat, mir hunn direkt no der Tripartite de Communiqué gemaach, also GBL, a gesot, hei, opgepasst, hutt keen um Kannergeld geduet bei Ärem, bei dem Aussetze vun der Indextranche. An do ass jo du schonn een, zwee Deeg dono zeréckgeruddert ginn a gesot ginn, jo, jo, dat maache mer awer an dat wäert redresséiert ginn. An dunn ass dat esou weidergaang, Dag fir Dag. Den Dag no der Signature war d'Héicht oder de Montant vum Crédit impôt énergie schonn anescht wéi owes um Mëtternuecht, wou mer nach alleguerten zesumme souzen. Och do gouf stänneg gefréckelt an dat geet jo elo weider. Ech ginn net drop a, wat an där Chamberskommissioun do leeft, mee do weist sech jo och, dass et net esou eindeuteg einfach ze berechnen ass, wéi héich dann de Kafkraaftverloscht vun de Leit ass a wéi héich muss d'Kompensatioune sinn. Et si sech bemol ganz wäit géint Froe gestallt ginn, ob dat Ganzt iwwerhaapt verfassungskonform ass. E puer Deeg no der Signature gëtt da gesot, Ass dat iwwerhaapt richteg? Konnt mer dat doten esou ënnerschreiwen? Et huet sech och ëmmer méi erausgestallt, datt all d'Signataire vun deem Accord net wierklech wossten, wat se dann am Detail do ënnerschriwwen hunn, well et jo esou villes onkloer war. An dat ass jo dat, wat den Auribel ëmmer gesot huet, datt d'Kaz am Sak, et war alles net fäerdeg, et ass iwwerstierzt ginn, et ass an der Hetz versicht ginn, en Accord ze fannen, an esou villes war nach guer net kloer. An de nächsten Deeg dann no der Signature koumen ëmmer méi Nouvellen, wou déi bomme Resultater vun den eenzelnen Entreprisen erauskomm sinn, wat eis jo och nach eng Kéier confirméiert huet an deem, wat mir gesot hunn an der Tripartite, Komm, mir maachen eng differenzéiert Analys vun der wirtschaftlecher Situatioun vum Land a vun deenen eenzelnen ekonomesche Secteuren an Entreprisen. An dat seet d'Tripartite-Gesetz d'ailleurs och, dass ee muss eng Analys maache vun der Situatioun souwuel vun der wirtschaftlecher Lag vun de Betriber wéi awer och vun de Staatsfinanzen, wéi awer och déi vun de schaffende Leit an hire Famillen, an opgrond vun enger gemeinsamer Lektür, vun enger gemeinsamer Analys, déi an enger Tripartite gemaach géif ginn, géifen da Conclusiounen gezu ginn an da géifen do Décisiounen geholl ginn. Dat ass jo net passéiert, dat wësst Der. Do hu mir eis jo stänneg driwwer opgereegt, dass einfach gesot ginn ass, De ganze Betriber geet et schlecht an dofir musse mer deene flächendeckend mat der Géisskan hëllefen. A knapps no der Signature koumen dann alleguerten déi Resultater, déi presentéiert gi sinn, wou jo awer grouss Secteure bomme Resultater gemeet hunn. Dat huet eis och nach eng Kéier confirméiert, Et ass ëmmer vill vum Banken a Finanzsecteur geschwat ginn, mee ech wëll awer och soen, dass dat net déi eenzeg sinn a waren. Dat wësst Der och, well dono sinn der jo nach vill anerer grouss Entreprisen hei am Land nokomm. A mir hunn och gesot, dat ass wouer, dass et verschiddenen Entreprisen a Secteuren net esou gutt geet, Och dat wëll ech nach eng Kéier soen, well mir gi jo lo duergestallt, wéi wa mer iwwerhaapt näischt fir d'Betriber wéilte maachen. Mir verstinn dat natierlech, dass verschidden energieintensiv Betriber oder verschidde Betriber, déi an de Liwwerkette Problemer hunn, konfrontéiert si mat där Kris an doduercher a Schwieregkeete kënne geroden. Mee wann ech gifft, loosst eis dach déi differenzéiert Analys do maachen, an da cibléiert do hëllefe wou et noutwendeg ass, an net einfach soen, mir mussen alleguerten all de Betriber hiren Indextranche schenken. An dat ass eeben dat, wat d'Problematik och war an där Tripartite. Ech wëll och soen, dass national mer awer gutt do stinn, eis wirtschaftlech Situatioun och dat. Mir haten d'lescht Joer e gutt Joer, mir hunn déi éischt dräi Méint vum Joer e gutt Joer, elo dëst Joer. Mir hunn. Och wann eng Chambre de Commerce do versicht huet, déi däischter Wolleken do ze zeechnen, huet dann hiren eegene Wirtschaftsbarometer awer de Contraire finalement gesot. An deen huet gewisen, dass et de Lëtzebuerger Entreprisen zum groussen Deel och richteg gutt geet, dass et a ville Secteuren och richteg boomt. Mir hunn den Excédent brut d'exploitation, dat soen ech ëmmer erëm, dass deen Dee Wäert, dee weist, wat eng Entreprise iwwreg behält, nodeem alles ofgezunn ass, si mir deen zweet beschte Schüler an Europa. Mir hunn, mir hu keng Wirtschaftsrezessioun. An och wann e Wirtschaftsminister dann mat op der Pressekonferenz vun der Chambre de Commerce sëtzt, aus wéngem Grënn och ëmmer, mat dee Wirtschaftsbarometer do presentéiert an deen dann do mengt, dat Paradox ass eigentlech, datt de Chômage niddreg ass, jo dann ass et éischter paradox, datt e Wirtschaftsminister déi Ausso mécht, well mir wësse jo, wéi d'Situatioun um Aarbechtsmaart ausgesäit. An dat ass net erstaunlech, datt de Chômage niddreg bleift, et ass normal, well et ass esou, datt mer ëmmer nach méi Offre d'emploien hunn an déi wuesse stänneg an dat wësst Der a mir hunn éischter de Problem vun de Betriber ass sécher net den Index, de Problem vun de Betriber ass, Pénurie de main d'oeuvre. An dat soen si och iwwerall. An si kräischen jo och iwwerall an alle Secteure quasi flächendeckend, datt et hinnen u gudde Leit feelt an u Leit feelt, déi Beruffer léieren an an de Beruffer beschäftegt sinn. An där Situatioun, wou mer dann déi Pénurie de main d'oeuvre do hunn, ass et jo awer kontraproduktiv, gläichzäiteg hinzegoen an an d'Léin ze bremsen. Also ech mengen, do géif et vläicht op der Hand leien, versichen fir d'Beruffer attraktiv ze halen an ze maachen an ze kucken, net un d'Léin ze goen. Bescht Beispill war dunn onnert kuerz eng, zwou Wochen no der Tripartite ass an Däitschland jo de Mindestloun erhéicht ginn an do hu si erëm alleguerte gekrasch, d'Patronatsvertrieder an och aus alle Reien an och eng Fedil, déi da seet, uh wat maache mer elo, mir kommen net méi no, elo geet d'Léin an Däitschland erop, da kréie mir keng Leit méi. aus Däitschland, déi heihinner schaffe kommen, während se awer e puer Deeg virdrun den Index manipuléiert hunn. An du fir dat nach eng Kéier e bëssen ze erklären, vun eisem Point de vue hier, mir hunn dat schonn an der Tripartite gesot, mir hunn et, dono ass et confirméiert ginn, mir sinn net an enger Rezessioun. Dat bedeit awer net, datt den OGBL seet, et gëtt keng Kris. Mir hunn ni behaapt, dass mer net an enger Kris stiechen, an dat wier och komplett falsch, well mir stiechen an enger Kris, mee et ass eebe keng keng ekonomesch Kris, et ass keng Kris vun den Aktivitéiten, mir hunn nach ëmmer vill Aktivitéit, mee et ass eng Kris vun de Präisser. An déi Kris vun de Präisser trëfft d'Betriber differenzéiert, déi trëfft se net op alleguerten déi selwecht Aart a Weis, esou wéi se och d'Leit net op alleguerten déi selwecht Aart a Weis trëfft. Mee déi Kris vun de Präisser, déi trëfft awer nun eemol d'Leit massiv, an dat wësse mer jo awer alleguerten. An d'Kafkraaft vun de Leit ass massiv am gaangen ze leiden an dat kréie mer jo elo iwwerall mat a mir hunn eng Situatioun, déi einfach net méi kann esou nogehuckt ginn. Mir kënnen net nach weider riskéieren, d'Leit an d'Labyrinthen ze bréngen an dass se d'Ronnen, d'Enner net méi iwwertenee kréien, beienee kréien um Enn vum Mount. An do si mer. eigentlech schonn beim wichtegste Punkt, firwat et och net zu engem Accord vu Säit vum OGBL koum, an dat ass dat, wat mir och ëmmer gesot hunn, dat ass dat, wat mer säit der éischter Stonn vun der Tripartite u gesot hunn, Jo, déi Inflatiounsprognosen, déi gemeet gi sinn, déi waren Total irreführend, déi vum Statec an der Tripartite gemeet ginn sinn. A mir hunn dat gesot. Mir hunn do gesot, wat, wéi kann een dann am Mäerz dëst Joer domadder rechnen, dass d'nächst Joer eng Inflatioun vun 1,3 Prozent just wier? An et ass eis jo do gesot ginn, do ass mat engem Enn vum Krich gerechent ginn, wat jo awer net berechtegt war a gerechtfertegt war, fir dovunner auszegoen. A jidderengem war och ronderëm deen Dësch bewosst, dass et net bei 1,3 Prozent géif bleiwen an dass d'Inflatioun explodéiert. An dat ass jo dat, wat mer am Moment observéieren. An dat féiert jo dozou, dass et eben zu méi Indextranchë géif kommen, wéi dat, wat am Moment, wat während der Tripartite versicht ginn ass, duerzestellen. An dat war de Knackpunkt an dat bleift de Knackpunkt. An elo si mir dann an der Situatioun, dass mer kuerz nodeems decidéiert ginn ass, mir maachen eng Indexmanipulatioun op der Tranche vun August, déi dann elo Juli ass, well d'Betriber dat net méi kënnen droen, dass mer eng totale Inconnue hu wat an deenen nächste Méint passéiert. An dat ass déi Volatilitéit vun deem Kontext, an deem mer eis befannen, déi Inconnuen, déi dat Ganzt mat sech bréngt, dee grausame Krich, wou mer net wëssen, wéi e weidergeet, wou mer Dag fir Dag an enger Onsécherheet eigentlech si par rapport zu deem, wat leeft. Alles dat féiert dozou, dass mer ni hätten dierfen esou déifgräifend Décisiounen huelen, wéi déi, déi elo geholl gi sinn, déi schonn an d'Joer 2024 eraginn a voire an d'Joer 2025 wäerten eragoen, well mer net wëssen, wat, wéi séier dat elo geet. An duerfir mengen ech, dass dat dee wichtigste Punkt ass vis-à-vis vun deem mer haut stinn, dee wichtigste Konfrontatiounspunkt, dee mer hu mat dëser Regierung, déi eigentlech eng Décisioun geholl huet op falschen Previsiounen, wat d'Inflatioun ubelaangt, an déi haut et net fäerdeg bréngt, déi Décisioun elo zréckzerudderen an ze soen, Mir, dat do war eng falsch, eng falsch Prämiss a mir si vun enger falscher Prämiss op Mesurë gaangen, déi eigentlech elo schonn obsolète sinn. Dee Projet de loi, deen um Instanzewee ass, deen entsprécht jo elo schonn net méi de, de Previsiounen vum Statec vun haut. An duerfir misst dee Projet de loi zréckgezu ginn an et misst gesot ginn, Hei, mir kucke elo, wat elo reell, haut d'Previsioune sinn a mir huelen eng zäitbefristet Décisioun a Mesuren, fir fir elo ze iwwerbrécken, dëse Moment ze iwwerbrécken. Dat ass, dat ass awer dat, wat leider net passéiert, erstaunlecherweis net passéiert, well jidderee gesäit jo awer, dass mer ganz aner Ausgangs, Situatiounen haten. Mir hunn hei op deem nächsten Tableau do probéiert, dat doten ass einfach Alkes de Stad News vun deene leschte Wochen, just Iech ze weisen, mee dat hutt Der jo verfollegt an dat hutt Der jo gesinn, wéi dat extrem variéiert huet vun engem Dag op deen aneren. Am Ufank hat mer, ech hunn ëmmer just de Scénario central hei zréckbehalen, fir datt mer Gläiches mat Gläichem vergläichen, mee am Februar, mir sinn an d'Tripartite gaangen, do ass geschwat gi vun enger Inflatioun vun 1,3 Prozent fir d'Joer 2023. Déi ass dann den 22. Mäerz op 1,4 Prozent gaangen. Ech wëll Iech dat just soen, déi 0,1 Prozent, Déi krute mir ni erkläert, well do si mer vun deem selwechte Barrelpräis ausgaangen an dee war bemol 0,1 Prozent méi héich. Mir kruten se awer net an der Tripartite, hu mer d'Fro gestallt, wéi kommt Der da lo op 1,4, firwat da bemol 1,4 an net méi an net manner? Mir kruten déi net erkläert. Ok, dat war dann e puer Deeg no deene Previsiounen, déi mer kruten, war et bei 1,4. Dunn hu se enke gerechent, wat wier, wéi héich wär se, duerfir ass déi Kolonn hors mesures gaz et électricité, wéi héich wär se, wann déi Mesurë vum Energieduerchdo, déi Schrauwen um Gaspräis an um Elektreschen, wann déi net geschitt wären. Dat wär eng Inflatioun méi héich vun 0,2 Prozent, da wär se bei 1,6 Prozent. Du koumen d'Previsioune vu Mäerz 22, wou Der och nach eng Kéier gesitt, wéi irreführend, pardon, dat duergestallt ginn ass, dann ass enke gesot ginn, wa mer de Report vum Index géife maachen an déi 7,5 Cent géifen de Leit ginn, wa mer awer net dat géife mam Gas maachen a mam Elektresch, mee den Index géife ginn an deen hin an hier, fir dat enke ze weisen, wéi dat schwankt, a bam, kommen elo Dann déi 2,8, dat ass e Risen, eng Risendiskrepanz, muss der zouginn, wou eng ganz aner Situatioun duerstellt wéi déi, déi mir gezeechent hunn, virun, kritt hunn, virun, virun engem Mount. An dat ass net schlëmm, well dat ka geschéien. A mir wëllen hei net dem Statec ënnerstellen, dass bewosst Makulatur oder Zuele falsch duergestallt gi sinn. Et kann och geschéien an deeër aktueller Onsécherheet, Dass een net weess, wéi et weidergeet, dat ass absolut legitim. Mee da soll een awer net soen, mir mussen elo Mesuren ergräifen, déi déi nächst Méint a Joren impaktéieren, opgrond vun eppes, wou mer eben am Moment guer net wëssen. A lo wësse mer awer dat, wat haut ass, a mir wëssen, wéi héich d'Inflatioun ass hei zu Lëtzebuerg. Ech muss och nach eng Kéier soen, dass se da méi niddreg ass wéi am Verglach zu der Eurozon an der Moyenne. Och dat muss ee just eng Kéier betounen, well jo ëmmer gesot gëtt, eisen Index dreift d'Inflatioun un, dat ass jo net de Fall, dat ass jo doduerjer bewisen, mee si ass eben an der gesamter Eurozon immens héich, haut de Moien dann 8 Prozent, kréie mer mat, bei Holland si mer iwwer 10 Prozent, de franséische Wirtschaftsminister seet, déi bleift esou héich bis Enn 2023. Et deit och alles drop hin, wann een international Wirtschaftsforen kuckt an Experten nolauschtert, dann deit alles drop hin, dass se héich bleift. Mir wëssen, dass d'Präisser nach weider wäerten explodéieren. Mir si mëttlerweil eben scho konfrontéiert mat der Erhéijung bei de Liewensmëttelpräisser, bei allgemeng bei de Präisser. Mir wäerten do an eng Situatioun kommen, déi bis dramatesch wäert gi fir alleguerten déi schaffend Leit an hir Famillen. A mir mussen, mir kënnen do net einfach Nokucken. An elo kënnt genee dat, wat mir gesot hunn, Et wäert also méi wéi eng Tranche ginn, déi verréckelt, eng Indextranche ginn, déi verréckelt ginn. Et kënnt elo ganz sécher nach eng 2023. Dem Scénario central vum Statec no kënnt déi jo schonn am éischten Trimester 2023. Déi gëtt jo dann och erëm decaléiert. Et kéint esouguer nach eng Tranche gi virun deem éischten Semester Trimester 23 d'Heescht kéint och nach eng ginn dëst Joer am aller worst case oder eng Ufank nächst Joer. Et kéint och nach eng dono kommen. An da si mer genau bei deem GAU wou mir virdru gewarnt hunn a wou mir gesot hunn, dat maache mer net mat, dat kënne mer net haut schonn decidéieren. An dann hätte mer deen Index Stau vun deem esou vill geschwat gëtt an deen esou vill gewarnt ginn ass an dee elo hei zougelooss gëtt. Wat geschitt an där doter Situatioun, wou jidderee lo weess, wéi d'Previsiounen sinn? Lo kënnt et zu enger Kakophonie vun Aussoe vun alle Säiten, wat da mat deene villen Indextranchen do solle passéieren. An ech mengen, datt d'Leit dobaussen awer verstinn, Dat do ass jo net méi ze gleewen, et ass jo net méi nozevollzéien. Mir hunn direkt am Ufank d'Patronen, déi jäizen an déi rausginn an déi soen, Nee, mir kënnen awer lo net am Abrëll 2024 lauter Tranchë beienee bezuelen, wat jo aliicht, wa se elo haut net wëllen derzwou bezuelen, déi direkt soen, dat kann, dat kann net sinn. An dann hu se eenzel Vertrieder vu Patronatsverbänn, déi soen, jo da musse mer, da mussen d'Tranchë falen, déi gi sou wäit a soen, da fänke mer bei Null un, also da hu mer, wéi hunn se gesot, wéi wann näischt gewiescht wär. An dann si mer an deem Szenario, deen de Gilbert op jidde Fall guer net ka matdroen an dee fir eis absolut inakzeptabel ass, da si mer beim Verloscht vun e puer Indextranchen, Fir alleguerten déi schaffend Leit an d'Pensionéiert, dat wäerte mer net mat akzeptéieren. Dann hu mer awer e Wirtschaftsminister, dee fest drop bleift, da gi se alleguerten ausbezuelt, da gi se alleguerten ausbezuelt, wat mer jo alleguerte wëssen, datt et net wäert passéieren, deen awer ëmmer do bei sengen Aussoe bleift a verschidde Parteien, déi weider drop bleiwen. Also et wäert sécher keng Tranche ewechfalen, déi sech do fest drun halen un deenen Aussoen, wat awer absolut net méi nozevollzéien ass, wann en dann awer gedréckt gëtt an den Aussoen, da seet e, jo dann ass et un der nächster Regierung ze decidéieren. Mir hunn awer de President vun der Chamberskommissioun, deen och Fraktiounschef vun der DP ass, dee schwätzt da op eemol kurios vun, da mussen se gestreckt ginn, da schwätzt e vun 2025, ganz nei Ideeën. Also si mer an enger Manipulatioun, déi nach vill méi wäit geet wéi dat, wat elo passéiert. An da kënnt de Projet de loi, wou jiddereen drop waart, Wat steet dann do? An do steet dann dran, Si ginn all ausbezuelt. Dat ass jo gutt. Dat heescht, d'Regierung bestätegt elo, si géifen alleguerten am Abrëll 2024 op ee Coup ausbezuelt ginn. Mir wëssen awer leider, dass dat net wäert geschéien. A jidderee weess et. An dat gëtt jo och elo iwwerall bestätegt vun allen Aussoen lénks a riets. An domadder hu mir eigentlech dee gréisste Problem. An duerfir ass och do nach eng Kéier eisen Appell, déi mussen dee Projet de loi do zréckzéien. Mir hunn dee gréisste Problem domat, dass eng Regierung higeet, e Gesetz unhëlt, wou se selwer weess a seet, mir wäerten eis net drun halen. An dat kann an eisen Aen net passéieren. Dat ass net würdeg fir eng Regierung, dat soll net passéieren. Et soll op d'mannst an deem Moment, wou e Gesetz gestëmmt gëtt, nach dru gegleeft ginn, dass et och kann ëmgesat ginn, an net schonn eppes draschreiwen, wou mer wëssen, dass et net net wäert passéieren. An duerfir si mer elo an där Situatioun, wou mer sinn. Mir hunn och begréisst, datt déi gréissten Oppositiounspartei gesot huet, Komm, mir ruffen d'Sozialpartner an déi Chamberskommissioun, wou mer da gären och gesot hätten, wat eis do um Mo läit a firwat mir déi Décisioun elo geholl hunn. An da ass eise gréisste Punkt, net deen ass iwwer déi Héicht vun dem Steierkredit do ze diskutéieren, mee eise gréisste Punkt ass déi, komm mir hypothekéieren net déi Tranche vun 2023 an doriwwer hinaus, mee mir si jo net invitéiert ginn an d'Chamberskommissioun als OGBL op d'mannst, mee mir sinn do als Chambre des Salariés invitéiert, wou mer och wäerten moar higoe wéi der wësst, an da wäerte mer do och nach eng Kéier eis Positiounen jidderee kënnen duerleeën. Mir sinn der Meenung wierklech, dass hei muss gestoppt gi mat deem Ganzen. An da kréie mer jo och gesot, Jo, wat mengt Dir dann a wat soll da passéieren? Well mir soen net einfach, Stoppt de Projet de loi a maacht weider, wéi et ass. Nee, mir hunn ëmmer gesot, dass. dass muss gehandelt ginn, et muss och de Betriber gehollef ginn an et muss de Leit gehollef ginn an et muss eppes op de Kafkraaft vun de Leit passéieren. Ech ginn net op d'Hëllefe fir d'Betriber an, well do hu mer scho ganz vill dozou gesot. Mee ganz wichteg ass eeben, dass do differenzéiert analyséiert gëtt, ween sinn déi, déi an Schwieregkeete kommen a wou Wou musse cibléiert gehollef kréien? Esou ähnlech wéi et bei Covid geschitt war, do ass et jo méiglech gewiescht, an et kann och nach besser geschéien wéi bei Covid, dass mer wierklech konkret kucken, wou sinn d'Entreprisen, déi déi Hëllefe brauchen, an da gëtt do gehollef. Mir hunn all Hëllefe bei Covid ënnerstëtzt als OGBL, dat wësst Der. Dofir erënnere ech och drun, dat wäerte mer och hei, an dat soll och passéieren, mee soll eben net flächendeckend alleguerten gréisskaneméisseg den Index geschenkt an all de Leit den Index geklaut. An da muss de Leit gehollef ginn an och do hu mir Propositione gemeet an der Tripartite an dat hunn ech och scho puermol gesot, datt mer och net d'accord waren, well eis ganz Fuerderungen absolut net diskutéiert gi sinn a keen mat eis iwwer eis Positioune fir déi schaffend Leit an hir Famillen diskutéiert hutt. A si sinn total verworf ginn, eis Positioune. Mir hu se konnten erzielen an du war et dat. A mir hu gesot, okay, d'Leit kréie Problemer, d'Kafkraaft ass um Schwinde, mir mussen hinnen hëllefen iwwer den Index eraus. Dat heescht, den Index muss egal wéi bestoe bleiwen. Dat ass jo, dat wësst Der vun eis, dat ass eis Positioun. Den Index ass jo dat wichtegst Instrument, wat mer hunn, ee vun eisen dräi Loungesetzer, fir de Kafkraaftverloscht ze kompenséieren. Mee doriwwer eraus geet dat net duer an der aktueller Situatioun an duerfir muss mer hinnen hëllefen. A mir hunn och gesot, et muss och deene niddrege Gehälter bei deene Leit, déi et am schwieregsten hunn an der Gesellschaft, gehollef ginn. An duerfir hat mer eng Fuerderung op der Allocation de vie chère. Déi ass einfach verworf ginn. Mir hu gesot, d'Allocation de vie chère, déi misst net nëmmen déi 10 Prozent Erhéijung, mee verduebelt ginn, esou wéi et während Covid méiglech war, muss dat och elo méiglech sinn. Déi misst verduebelt ginn, si misst indexéiert ginn, well soss verléiert si och stänneg u Wäert, a si misst och, de Krees vun de Bénéficiairen misst och erweitert ginn, vun deene Leit, déi ënnert d'Allocation de vie chère kënnten falen. Dat ass ee Punkt. E wichtige Punkt vun eiser Säit war awer och, dass muss eppes op de Präisser passéieren, well dat ass jo elo haut dat, wat eis am meeschten tracasséiert alleguerten. Mir haten zum Beispill gesot, dass op de Prix administréen kéinte Präisstoppen, Präisgelen agefouert ginn. Dat géif esouguer souwuel de Leit hëllefen, wéi awer och d'Inflatioun e bëssen ofbremsen, wéi och zum Deel den Entreprisë kënnen hëllefen. Et misst och eppes kënnen op den TVA vun den Energieproduite gemat ginn, et misst eppes allgemeng op der Präispolitik gemat ginn an da misst eppes um Logement gemeet ginn. Dat wësst Der, mir hunn do gesot, wéi laang waarde mer elo drop, datt endlech déi Spekulatiounssteier do kënnt, datt den Impôt foncier reforméiert gëtt, dass de Bail à loyer reforméiert gëtt, näischt passéiert an de Logement ass nach ëmmer dat, wat d'Kafkraaft vun de Leit am meeschte bufft. An dann an eis, eng vun eise wesentleche Fuerderungen, déi kennt Der, dat ass d'Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun a méi Besteierung bei de méi héije Salairen, dat heescht d'Tranchen uewen bäi. An dat ass alles an der Tripartite net diskutéiert ginn. An dat wieren alles Pisten, déi den OGBL bereet wier ze diskutéieren, fir souwuel de Leit wéi dann op där anerer Säit de Betriber ze hëllefen. Ech hat elo nach vergiess ze soen, Zwëschent all deem, wat nach zënter der Tripartite an haut passéiert ass, ass jo dann och elo d'Nouvelle vun de Leetzënsen, déi massiv eropginn, déi och erëm e massiven Impakt op de Pouvoir d'achat vun de Leit hunn. An déi hu guer net mat abezu ginn an de Rechnunge vum Statec, wat ass de Kafkraaft vun de Leit. Dat heescht, och do hu mer e Problem, dee sech déif an d'Mëttelschicht erafrësst, a mir hunn näischt, fir deene Leit ënner d'Äerm ze gräifen. A wann ech soen näischt, da si mer wierklech, a mir bleiwen dobäi, da si mir haut an enger Situatioun, wou an deem heiten Tripartite-Accord näischt fir d'Leit gemeet ginn ass an et misst eppes gemeet ginn. An da si mer direkt bei eisem leschte Punkt vun eiser Pressekonferenz haut de Moien, wou mer awer onbedéngt eng Kéier wollte mat Iech duerchgoen, dat ass déi Fro vum Steierkredit. Well et ass jo esou vill driwwer diskutéiert ginn an si hu jo laang gebraucht och fir ze rechnen an a mir mussen deen, dat Märchen do vun deem, vun där Iwwerkompenséierung, wéi et ëmmer gesot gëtt, do einfach eng Kéier nach eng Kéier denoncéieren an de Leit och weisen, wat do hannendru stécht. Ech ginn elo net méi drop an, dass de Prinzip vun engem Steierkredit jo contraire ass zu der Philosophie vum Index. Dat ass jo net hei eppes, wat de Patron bezilt, mee dat ass eppes, wat mer selwer bezuele mat eise Steiergelder. Dat heescht, dat ass souwisou schonn eng Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. Dat ass souwisou scho falsch vun der Philosophie. Ech ginn och net méi drop an, dass dee Steierkredit jo dann erëm eng weider Belaaschtung op eis Staatsfinanzen. ass. Ech wëll awer domadder och nach eng Kéier betounen, dass dann, wann ëmmer gesot gëtt, dee Solidaritéitspak, wéi se en nennen, ass d'Halleft fir d'Betriber an d'Halleft fir d'Leit, dat ass net wouer, well déi Halschent, déi fir d'Leit ass, ass jo nëmme well mer hinnen den Index huelen. Gi mer hinnen e Steierkredit. Du kann ee jo awer elo net verkafen als do hu mer awer eppes Groussaarteges d'Leit gemat, well mir hunn hinne jo d'Indextranche net ginn. An duerfir ass u sech déi Aide do och erëm eng Aide fir d'Betriber. An duerfir ass dat, wat mer ëmmer soen zënter Ufank un, de Solidaritéitspak ass Solidaritéit vun all de Leit mat all de Betriber. Ech ginn och net méi dorop an, datt all d'Tranchen, déi reportéiert ginn, eng Tranche, déi reportéiert gëtt op 12 Méint, sinn 900 Milliounen Euro. Dat si jo dann och alles Suen, déi an der Sécurité sociale feelen. Alles dat ass jo gewosst. Mee elo ze soen, de Steierkredit iwwerkompenséiert, an ech schwätze elo wierklech nëmme vun deem, wat een herno an der Täsch huet, an net vun deene Grondgedanken, déi souwisou falsch sinn, déi mer net deelen, mee just vun dem pekuniären Aspekt, wat bréngt mer Steierkredit versus Index, ass et keng Iwwerkompensatioun. Dat ass e Storytelling, deen ass falsch. Ëmmer de Leit ze soen, et gëtt zu bis zu 6.000 Euro, sidd der Gewënner, dat ass Déi sinn net Gewënner, d'Leit ënner 6.000 Euro. Vill éischter si se schonn Verléierer. An dat aus ganz ville Grënn. An dat wëlle mer eng Kéier soen. Awer ech betounen nach eng Kéier, et ass net wéinst deem dote Grond, dass mer net ënnerschriwwen hunn. Ech muss et just nach eng Kéier soen. Mee et ass awer och nach wichteg, de Leit ze soen, Quatsch, fir et wär eng Iwwerkompensatioun. Éischtens mol, wann ëmmer vun de groussen, décke Montant geschwat gëtt, da gëtt ëmmer nëmme vun de Leit an der Steierklass 1 geschwat. Dat ass schonn e Risenënnerscheed zwëschent der Steierklass 1 an der Steierklass 2. Et ass esou, datt effektiv een an der Steierklass 1 ab 5.600 Euro kritt e reng netto lo manner, also méi, also kritt net d'selwecht wéi wann en den Index kritt hätt, an ab 5.600 ass en Perdant. Dat ass awer just wouer fir d'Steierklass 1 an dat ass en Duerchschnëttssalaire. Dat ass och elo net, dass dat schonn, dass mer hei scho bei de Groussverdiener sinn. An der Steierklass 2 geet dat scho bei 4.600 Euro un. Dat heescht, eng Persoun an der Steierklass zwee ass scho vill éischter perdant. Do muss een, dat muss een awer wëssen, wann een ëmmer seet, Hu, gëtt awer mega héich ginn déi Kompensatiounen nach. An dat ass schonn deen éischten Ënnerscheed. Deen zweeten Ënner, oder deen zweeten Nodeel vum Steierkredit ass deen, deen elo vill diskutéiert ginn ass, well dat ass jo och der csv hiren, déi fett vun, deen zwee Menagen, wou déi, wou zwee Leit 3.000 Euro verdingen, oder ee Menage, oder, also ee Menage, wou zwee Leit 3.000, zweemol 3.000 verdingen, oder e Menage, wou eng Persoun 6.000 Euro verdingen, gëtt elo anescht traitéiert. An do hu mer Iech dann deen éischten, d'Tabell do, dat ass elo e bësse kleng, mengen ech, op der Projektioun, mee Der hutt de Pabeier. Lénks hutt Der dann en, eng Koppel, wou der zwee 3.000 Euro verdingen, a riets hutt Der dann eng Koppel, wou een 6.000 Euro verdéngt, a wann zwee Leit 3.000 Euro verdéngen, da kréien déi effektiv duerch de Crédit impôt énergie 71 Euro méi. Wann awer eng Persoun 6.000 Euro verdéngt, da kritt déi am Ménage duerch de, an déi aner schafft net, da kritt déi, dee Ménage am, huet deen e Verloscht vun 32 Euro. Dat ass jo dat, wat elo vill thematiséiert ginn ass vun där Inégalité de traitement vun engem Crédit impôt énergie, deem seng Vocatioun et jo awer ass, de Kafkraaftverloscht vun de Leit ze kompenséieren a vun de Ménagen och. An dat hei ass de Fait, datt en effektiv op eng ganz ënnerschiddlech Aart a Weis Kafkraaftverloschter kompenséiert. Deen nächste Slide, dee weist einfach eng Kéier dass et och falsch ass, wat d'Regierung dauernd widderhëlt, dass eng Persoun am Quintil, sougenannte Quintil zwee, bon, déi Diskussioun ass jo ganz tricky ginn, mee eng Persoun, et ass ëmmer gesot ginn, alles wat am Quintil, bis Quintil, Quintil een an zwee ass, gëtt iwwerkompenséiert. Och dat ass net wouer. Hei ass eeben e ganz einfacht Beispill vun engem, deen am Quintil zwee ass, deen och scho perdant ass mam Steierkredit. Dat heescht, mir hunn hei lauter Situatiounen, déi schonn anescht sinn, wéi se vun der Regierung duergestallt ginn. An dann ass awer e ganz wichtege Punkt am Crédit impôt énergie ass dee vun den Iwwerstonnen, well eng Persoun, oder vun de Majoratiounen, eng Persoun, déi Iwwerstonne mécht oder Schichtaarbecht mécht an doduerjer Majoratioune kritt, déi huet Deen, dee kritt déi 2,5 Prozent Indextranche op hirem Gesamtsalaire an an deem hirem Fall ass dann den Index netto méi wäert, also méi héich. An de Crédit impôt énergie bleift jo awer d'selwecht. A lo ass dat awer nun eemol esou, dass genee do an deene Beräicher, wou d'Leit nach e Crédit impôt énergie hunn, bis zu deene Montanten, dat sinn awer déi Beruffsgruppen, wou mer a Secteure si wou vill Schichtaarbecht geleescht gëtt a wou vill Iwwerstonne gedrummt ginn. An da si mer genau do beim Handwierk, bei der Industrie, och nach bei der Santé, an deene Beruffer, déi do am niddregste verdéngen. Mir sinn am Commerce, mir sinn do, wou, mir sinn am Botzsecteur a mir sinn do, wou Schichte geschafft gëtt, wou Majoratioune gemitt ginn, wou Leit mussen schwéier schaffen a schwéier sech duerch Schichtaarbecht e bësse méi kënne verdingen, fir fir iwwer d'Ronnen ze kommen, an déi verléieren stänneg op hirem Steierkredit, mat hirem Steierkredit versus Index. Dir verstitt d'Logik. An dat gëtt och totgeschwiegen. Doriwwer gëtt jo net geschwat, dass dat einfach eng ganz aner Realitéit ass. An do ass et esou, einfach fir Iech dat ganz tout cru ze erklären, Eng Persoun mam qualifizéierte Mindestloun, déi sech e bëssen e puer Iwwerstonnen mécht, déi ass perdant mam Crédit impôt énergie, wéi wa se par rapport zu deem, wat se kritt hätt, wa se den Index kritt hätt. An da si mer beim qualifizéierte Mindestloun. An dann ass et dach berechtegt ze soen, Mir kënnen dach net hei stänneg widderhuelen, massiv Iwwerkompensatioune bis an d'Mëttelschicht eran. Hei sinn normal stierflech Leit, déi mussen haart schaffen an déi musse Schichte schaffen an déi mussen Iwwerstonne maachen, fir hire Loun e bëssen opzebesseren, fir iwwer d'Ronnen ze kommen, well mir wëssen all, wéi et ass mat engem qualifizéierte Mindestloun. Hei zu Lëtzebuerg gëtt et ganz, gëtt et scho ganz schwiereg an dat hu mer jo och an de leschte Wochen, hunn ech net virdru gesot, mee ëmmer erëm confirméiert kritt vun den Epiceries-sociallen, vun den Offices-sociauxen, vun all deene Stellen, wou d'Leit sech kënnen Hëllef siche goen. dass dass ëmmer méi Leit bis an d'Mëttelschicht eran op déi op déi Hëllefen ugewise sinn. Déi Situatioun, wou ech virdru gesot hu mam Mindest qualifizierte Mindestloun, ass scho perdant, deen e puer Iwwerstonne mécht. Dat selwecht gëllt fir fir d'Monoparentoen. An do soe mer jo scho laang, den OGBL denoncéiert jo scho laang, dass Monoparentoen zu Lëtzebuerg déi sinn, déi am meeschten dem Aarmutsrisiko ausgesate sinn. An dat huet och eng Regierung widderhëlt dat jo. Mee firwat Ergräife mer dann esou schwiereg Mesuren hei, déi souwisou scho schwiereg si gesellschaftlech matzedroen aus alle Grënn, wou si jo nach eng Kéier méi léséiert ginn? An dee leschte Punkt, do hunn ech och nach ee Slide, firwat de Steierkredit keng Iwwerkompensatioun ass, well an deem famöse Steierkredit, deen si dann elo vun 83 Euro, do ass schonn d'Kompensatioun fir d'Erhéijung vun der CO2-Steier dran. Dir wësst, dass mir 2022 koum déi Erhéijung vun der Kompensatioun net. Do huet den OGBL drun appelléiert, dat muss awer passéieren. Mir hunn ëmmer erëm gefuerdert a gesot, dat ka jo net sinn, d'CO2-Steier ass erëm an d'Lut gaangen, mee d'Kompenséierung iwwert de Steierkredit ass net an d'Lut gaangen. An dunn ass an der Tripartite gesot ginn, jo dat geschitt, dat musst Dir, Dir hutt Recht, effektiv, dat muss passéieren an dat maache mer dann iwwert den. Crédit impôt énergie, dat heescht an deenen Euren, déi d'Leit do kréien, ass och dat dra, wat hinne souwisou zegutt stéing iwwert d'Kompenséierung vun der CO2-Steier. An hei gesitt enke wéi héich déi misst sinn, an dat si plus ou moins 25 Euro de Mount, déi souwisou iwwert den, déi souwisou komm wäeren, onofhängeg vu mir ginn un den Index oder net. Déi muss een dann also schonn ofrechnen. An dat ass enke reng rechneresch an esou, a mir ginn net gär drop an, well et ass en Thema, wat, wat eigentlech net den Ursprung vun allen Übels ass an et ass eigentlech net do, wou de, wou de Konflikt hänkt. Mee, mee et war awer enke néideg ze weisen, e bëssen dee Märche vun deer ganz grousse Sommen, déi d'Leit do kréien, dat muss een e bësse relativéieren an dat muss een einfach emol richteg an de Kontext setzen. A finalement ass et jo och nach esou, dass jo mega vill schonn driwwer geschwat ginn, dat do, alles dat do, déi Steierkreditter gëtt et jo emol nëmme fir déi éischt Indextranche, déi elo reportéiert gëtt. Dat heescht, all déi Indextranchen, déi dono nach reportéiert ginn, déi gi jo och iergendswéi, soen se, kompenséiert. Mee dat steet awer néierens. Also am Projet de loi steet dat jo elo net méi. An et steet och net do, wéi héich dann déi Kompensatioun wär. Oder ass déi da vläicht manner héich? Oder wéi? Well dat do ass, gëtt jo richteg deier en plus. Dat si jo och erëm Belaaschtunge vun de Staatsfinanzen alkes, déi Steierkreditter. An duerfir hu mer am Moment nëmmen dat op engem, op enger Tranche. A mir wëssen net, wat da geplangt ass fir alleguerten déi nächst Tranche. An aus all deene Grënn si mer der Meenung, dass mer mussen ewechkomme vun deem, wat elo haut um Dësch läit. A mir maachen en Appell un d'Regierung, Zitt dee Projet de loi zréck! Mir wëssen, dass dat e schwieregen Exercice ass, mee et ass awer esou, dass haut eng ganz aner Prämisse ass, eng ganz aner Ausgangsbasis, an en ass Obsolet, en ass net méi ugepasst zu deem wat mer haut vun den Inflatiounsprognosen hunn. Mir maachen en Appell un alleguerten d'Deputéierten an der Chamber, wann de Projet de loi net zréckgezu gëtt, jo da muss do dogéint gestëmmt ginn. Et kann net akzeptéiert ginn, eis Volleksvertrieder sinn och dofir gewielt, esou sozial Ongerechtegkeeten net matzedroen an do maache mer e waarmen Appell un d'Deputéierten, Nee dozou ze stëmmen. A mir maachen en Appell einfach un d'sozial Kohäsioun, un déi reell Solidaritéit, loosse mer et emol esou soen, dass mer zesumme Léisunge solle siche fir esouwuel fir déi Betriber, déi a Schwierigkeete si, wéi fir awer och fir d'Kafkraaft vun de Leit ze entlaaschten, well mir brauchen dat. Mir sinn hei an enger massiver Kris. fir de Pouvoir d'achat vun de Leit, a mir brauchen do Léisungen. An dann ass e Steierkredit e sënnvollen Instrument, dat kann och e sënnvollen Outil sinn. An esou wéi d'Chambre des Salariés et schreift an hirem Avis, kann een dee Steierkredit do gären diskutéieren, awer zousätzlech zu enger Indextranche. An da si mer bei enger gerechter Fro fir déi Kleng a Mëttelverdiener hei am Land, an net bei bei engem Ersatz fir eppes, wat eigentlech vill méi wichteg a vill méi wäert ass, an wat souwisou och nach de Wäert vun enger vun de gréisste sozialen Errongenschafte vun de schaffende Leit zu Lëtzebuerg sinn, an de Pensionéierten. An dat ass, mengen ech, e bëssen de Message, den Haaptmessage, dee mir haut wollte mat op de Wee ginn. Mir mussen eng aner Léisung fannen. Mir mussen dee soziale Konflikt do versichen ze deseskaléieren a wierklech reell Solutiounen fannen. Ech mengen, dat wier et elo mol vun eiser Säit. Ech kucken enker meng Kollegen a Kolleeginnen, ob ech hei eppes vergiessen ze soen oder ob dat dat Wichtegst war. War elo e bësse vill. Ech soen iech wierklech Merci fir d'Gedold an d'Nolauschteren.